wedha dzenyu nedzangu dzakasiyana chitesama yacho this time yaine chando inongoti vhuyo achisa chapera and of course my guests need no introduction uh, cath manager fay management ah, manager handopfeka nyama mukwasi ukamboya nepokwa totanga kutaura asi amusani mambopfeka huku here huku haikwani

but my biggest question is how did you guys meet makasangana kupi the two of you iwe zvimomira fei mudonzwa kuti takasangana eh, how did you guys meet takasangana mulocation metinogara kudanga mvura ndaigara kuseri kuline runner cave iyo aigara kuseri saka takangosangana ndiri ngotengawo chingwa changu yaro bvoo kwake

tanakirwa eh. todii okay. wezi yoo nenika ah, tinge takazvarwa unge tinge tiri tese okay. yeah. fast forward mm. eh, vrr, eh, zvekuti makamborambana takazvizwa makamborambana ndizvounyepa aunyari aunyari aunyari aunyari ah, sure hamuna kumborambana kana kawani okay mm. so there was a time yamai exchange mamessage back and forth muchitukana muchidini maskits yeah. maigara mese hey. Eh. Eh. during that time yes. Eh. before god and men taitowirana tichitoshanda tese chakatoitika ndicho ndandatoonawo talent riri pane chii pane mwana ndikatoona kuti ah mwana uyu kauyu talent rake ka ini zvaanogona handitozvigoni like paipfeka nyama mamuri mese eh, we were together ndiwo aitopfekedza nyama yeah yeah taitoita zvekutoacta zvedu i remember pane patakamboita interview newe kuradio mm. mm. Are you sure you're together? Yeah, we are together. hapana kubva pamangadanana eh. uchitaura nyaya uchipopotera nyaya dzemwana uchidini dini paya paya uri ndoro tanga ari madhirama aya saka iwewe namai nagogo vemwana wako muri kuwirirana vaiziva kuti masikitsi you know this is showbiz you know sometimes pane paunofanira kutombobvisawo bhachi rekuti wakutomboita zvebasa mm. you know lion neuya uya akutombobva pakutombouya cafe you know okay. ndozvatakangowirirana ndikatoona kuti aiwa no tikada kupusha zvinhu tichingoita zvinhu zvingori straight ungoti Eh vanhu vadanana vadai vadai people people love drama out there. It's what they love. Mm. Yeah. so takatoti aiwa no takatogara pasi tikatowirana tikatonoti chamarika ngatitoite zvebasa panapa iwo you are good at acting bcause ndatatoonao chipo chiri paari kuti aiwa munhu yanitogona kuacta togona kutoshandidzana tichitodii tichitoenda takatodaro so all that time painzi mm. eh, peji rako rambochinjwa zita rambonzi maikafu iwo umbovhura rimwe peji idrama yes fe unonzwa kuti mwari akateerera ndinokuudza ichokwadi idrama sati uda kugena mafollowers nekutomboita kuti mutanha umbosheke plus mm. kumbonakidza wawengi unoziva kuti nhasi lambi ukamuka urunzi lambi atenga gd6 hapana munhu anombofara asi zvikanzi lambi adzingwa basa akupenga ari mutown mm. unonyatsozwa mufariro zvinoitwa vanhu vanonyatsa kufamba echizvitendereizvi ndiri palive mm. ndikambonyepera kuti ndikabudisa statement yekuti eh. due to unforeseen circumstances me and zim papers are no longer together maiwe chinoswera nyazara its like takatonotisa kuti vanhu especially muno mamtare people like vamwe vacho vanotofara kuti ah pane hondo hondo dai nekunetsana netsana ka vanhu vanotonga vanowana joy from that takatingoti aiwa let's let's act tingo tingoita kuti chi at least mafans hauye vanhu vafare handisi kuzvibelieve ah. tobelieve hai atisiri kuudza okay mm. careful Yeah. pane nguva wakazobuda uri ku- kupurazi kwamudhara kana kuti kupurazi kwako Yeah. kwakasirwa namudhara uchipaza mudhuri Eh. Ku- kupaza mudhuri Kwaku- kwaku- kwakuchiri kuekita here kana kuti pepe haana kupaza manje Eh. munhu akamugadzirira nyaya bva aisa ai haana chaakapaza haana chaakatombopaza iye aitaura ega handi yaitaura ai inobuda wani kana munhu ari kutamba kana eh. president anokatuma zvishandiswa wani zvidhori but vanonga kutamba saimi mabva kumba kwenyu mukabudirana pachena mukati buda uyo unonyepera lembi kutaaakana ah, ah, ah, takukuudza chokwadi haana chakapasa eh? Ah, kana yanga itori mbavha vanhu vaitoda kutobawo itori trick eh. yekutotoskama so you are ah, but yakapostwa pa page pako iwewe mm. saka iye ndiye aka edita ndobva akupa kuti upostewe haana ah, kuti akatega page ndosaka yakabuda yakapostwa papeji pakafbycathsakaighostaisi ghost bcause ndo account yandofollowa ini saka makazoererana kuti chii nemvesi iye anti akamusungisa mavanhu vemutemo vanotarisa kanyabvu hmm. vaona kuti hapana mhosva ane mapepa ndiani and staff vanhu vaida kutogadzirawo zvinhu saka mapepa angu andakazotobudisa ndo akazobudisa kuti ah uyu munhu ari tonyepera uchi mupfana muri kuona vanhu vaya kuti ahistori yekutanga kakuda kuba ukaona kapo yakuvhurira nonyepa kudai ah, kana hatinyepi kodai munhu aine mhosva dai asi mukati eh, aiwa inini chandotoa ndechekuti that video was authentic ndicaf asi caf ah, ah. asi kafu handinoziva kuti ndakakufonera ndichibva kuona video handina kukomenta panhingirikini ndakakufonera ndikati uri boyeri ukadii sauti ini handina kukufonera ah kana makutoita mistake maybe ah pamwe makutoita mistake handina kumbokufonera ah, about that eh, asi eh. maybe nezvimwewo zvemabasa senge show yatinoita mozambique eh. ndopo makandifonera asi no mazuva acho Eh, maitaura nezveshowo ka Hamuna- aiwa pandakatanga ndabvunza nyaya ye- Ah, yekupaza ah, ah. mudhuri Ah, kana maitotaura nezveshowo yekumozambique asi iwe hauna right here kupaza mudhuri palendi yako Ais- pamunhu wemutema mai pamunhu pamutemo hauna right yekupwanya mudhuri. Pwanya. Uno- Uri pa land yako. uri palendi yako zvakafanana nalandini kuyanika waka pastendi pako unoenda kunoripota then wouya vanhu vanopa munhu invictioniwewe lambi hauna mutemo wekutopwanya kana imba yako wawaka iwewe unozvindisa kupwanya zviri vale pane kupwanya kwekuextenda mhm. nekupwanya kwekutodistracta kuti utobvisa hazvibvumidzwe chinoziva yeah. okay and then and then um, my relationship pano zvakawanda zvinoitika there's a lot of things that happen and um, especially vanhu vari muindustry medu iyi mm. ah, maiwe fei hapana kwawakambosvika here pakuti wewe haa lino zvaakuita izvi guys hatisisi kuchanzwanana Ah. pamwe nyaya yekuti tinonga takatowirirana pakutanga tibva tapanana mitemo dzedu bva taonesana ini handisati ndambosvika ngu level rekuti apapa handisi kuchanzwanana na kefi handisati alaino nalaino ehe tisu ngatimbobvisa kefu nalaino handisati pese mune murudzwina ah, tinova tiri kunzwanana ah. ini ndotombojamukirwa kumba uko zvovozi yawakuita iyi yaobvioujamuka wakatepingotiupinde muorder yazvirimo mm. okay yeah. but uh, noti pane pekuti unozonotapapi zvasvika apa zvanyanyisa eh. sasati ambosvika ausati mm. akane discipline ani mazvizwira kuti discipline yeah okay mm. so tiri munomo like when mutare like uh, you know most of our industry in zimbabwe inodisaidwa kuharare mm. i remember there was a time wakatomontaura pakuda kumubva kuenda kuharare mm. chii chakakumisa chii eh, chandakazitoona ka its like it was hard for kuti ndikaita ndikanoita zvinhu kana even maprojects nechichi pamwe pacho kuharare zvinhu zvacho zvinononoka kubuda you know even effort yava like maproducers eikokoko yavanotiisira isusu ikokoko ka its very different uko wanatsa kuwaisira effort yese you see ini pamwe pacho unogona kuti warekodha chinhu chinhu chai chaya uchida uchibuda kana next week chozobuda kana kuti after three months four months mm. you see of uchi pamwe nguva yawaida kuti chibude ka ndo yaya chaifanira kutobuda kuti chidi chifarirwe nevanhu and you see saka zvinhu zvaitodii zvakatoita kundikanganisa zvekutodaro I end up ndakutonoti aiwa perfect to me ndakairekodha ndiri kunoku ndikatoirekodha ndega mumaoko mangu so why can't i just do it ndingori kunoku zvinotongobuda zvakadaro ndochiune studio yani ya have studio yangu okay mhm. saka mazuva ano hatuna unoswera ah, eh, handisitori nebasa nazvo because ndakatonotisa kuti ah, still futi plus type yemabhitsi angu ka haa ah, uko kosofa ka hazvisi kubuda uko but kunoku zvinobuda you see just like wakaita na ndiani is is was that puma ko eh pakata pakata eh, eh. na ndakaita na na oskid okay yeah zvakabuda bho yeah oskid ya maweeks angu anoto andido kunyepera but munhu anowandirwa you see yeah. munhu ane like vanhu vakawanda vanenge vachida kushanda naye so pamwe pacho you know anozotoshaya kana time because anenge akabhukwa so you think you, you, you feel kuti iwewe mm. eh, it's wrong for someone to decide kuti aenda ah, uda unoshandira kuharani Ah, neindustry yedu zvairi ka ah, its very wrong okay its very very wrong you know because nyangwe kunoku kwacho pane munhu akamboti abva kunoku ochienda unopisa uko kana zvinofanira kutotanga kutobva kunoku zvichitoenda zvakadii zvakadaro zvaunonzi tikata- tikatarisa vanhu vari successful watingati va- va- vamiramira muindustry we're looking at docas moyo Yeah. we're looking at uh,

ndibwena ziva kusapfana hangu asi pawakaenda from momentum yangu ainayo vari kunoko mm-hmm. vaenda kuharare zvakaenda kudai ndobva vatotoita vaenda kunoita mm. feature najapresa yokuti unoshaa kuti ino japresa wacho zvapinda papi apa zvapinda papi no i'm telling you inini ndinoda kuti eh. effort yaanoisa mm. achikuti uri kamunhu kemwamutare ya plus muri kuona chimwe ndakaona ka uchitobva kunoku ka kunoku unonge wato artist muhombe handiti ka Eh. but uchitoenda ukoku uri tonge uri totangisa futi wakutonoenzaniswa naapfana amwe achiri to- achiri kuita mafreestyle kuchill spot aya Eh. uruzona ndo waunosvika uchienzaniswa nawo uruzona but ukaramba utori kuno unokwanonga wagadzira zita kunoko rochitosimuka watopa utoti a ah, uko kubig name ritorikoka kwamutare ndii nhingi nanhingi you see but uko uchingosvika ukoka uri tosvika uchitonga urikutangisa vanhu vari kufunga kuti ndozoita kunge ndandiri kuvanzira dibo and sparks not really unoziva kuti ill give you another example uh, one of the, my favorite songs of all time mm. trevor dongo

yatrevor dongo but ndino wangu lembi ndasvika paharare ndo vandaita collabo naye kana ndamugurirawo ndamugurira do you think is going to promote it then what's the benefit of that big collaboration hapana that's my idea pana ndiri kutaura nyaya yekuti vakaenda mva vaita collabo nani handisi kuhanzira tiwes vakisa pana wangu and sometimes unobuda uno, uno mukapond kako wobva waenda mubig pond and you think by association munhu iye achakubata rwoko but iye arongoti ah zvima two seconds zvangu izvi ndongoda ini ndamuisira mavocals ngaachiita zvaanoachitawo zvaanoita nayo ya ishuwa iyo we face that a lot in the industry mm -hmm. and you coming back to start afresh mm -hmm. une mabenefits awawana here kana kuti you also think kuti its better kuti ndimbotrya futi kuharare kana kuti kuharare wakuda unovhizita ah, sofa ka ndakazotonotisa kuti even kana tichitotarisa maindustries ekune dzimwe nyika hmm. you see kana kusouth africa kutori nevanhu vanotopisa kudurban koita izvozvo vari kudurban hmm. koita vekujohannesburg vechitopisa vari kwaari so ndakazononorealize kuti ah, thereis no need yekuti ndinge ndichienda because talent rangu ka harisi limited zvekuti ndototya kana kutoti kuenda kana pabig stage yakadii kana pastadium rakadii i can entertain them so nyange ungori kwauri ka ndinokwanisa kungofadza chii plus pawakamborambana nafei paipa ndakambokuona kudurban ah. kana kana ndasinotomborambana pese paipa saka fei panga ari kudurban mamuri mese pamaikuona mm. imainini tichiswera inini nemiso anga mamri mese eh, ah, pane pekuti inini maybe ndamboendawo kusouth africa eh, uyu ndiri kuenda kuto ndoti a ah, mukadzi wangu timbosara timbodini timboite eh. zvebasa ndopaanokwanisaatovhunza vanhu ese kana kutanga mvura tikaenda mm. vandotori mamuri mese padeni fei oh, zvamwari kudai mm. unoziva kuti line okafu zvinoreve Christ at full force. Before God and Christ. yes. yes. you know pamba sho taifanira kutoacta kuti tonge zviri riu kuti tonge zveshuwa zvatanhu atorambana ende zvatodai you know but pane pekuti unozoona kuti haa izvizvi ka lambi panoshudwa munhu mufirimu paipa zvozi uyu atofa munoramba muchimuona futi here mumuvi andii hamuchatomuoni eh. kusvika firimu rapera saka uchiekita ekita zvinhu zviri riu inini ndinogona kuekita rambi zvekuti ndinokwanisa kumbotuta mitundu yangu ndichitombotsveta kana panext do kuti nokuti vanhu vaiswera vakagarira pagedhi kuda kunyatsa kuona ndotomboti ya mundibatsire titute tidai so kuma 778 manheru murume wangu otodzika uyombo inini ndichitokidza ndichitodini kuti munyatsa kuti zveshe wati firimu razogumira kupika nhasi uya vana vandikati nhasi ndichaudzwa nyaya ino eh, eh, take team yacho yauya itori kana kana tatouya tiri Eh, kuti- bozi muri tokutaura kuona kuti takatonotisa futi kuti vanhu vanga vakutozvipinda nemwoyo Mm. pane vamwe vanga vakutoti vakatosangana naye ka vanenge vada kutomurowa vamwe vanotosanganawo nini otanga kutondishauda kuti "Eh, wakasiyana nechichi muri kuzoona totoita kunge maartist tinongochinja chinja vakadzi nekudidi but no it was just for the life yepamedia saka mm. fei chakazoita kuti iwe uregedze kuposta chii because tikuziva kuti pane time yaawazotora peji manje this time imawazobvuka peji this time chacha because nyama ndakaudzora chacha achasara manudhuzi ba zvazvisiri bhoo Ah, zvazvitori bhoo Yeah. bhoo bhoo bhoo zvekutodaro kana chake yanga ichitori yanga ichitori drama ranga ichitori skit zvitori drama chairo chairo ndiye anga atori cameraman wacho Yeah. Tichitoshuta chitoda. yeah. hapana kana chachiripo chaiitika Mm. paya chakaita ndiregera uzoposta kana kada kuti ndimboti vanhu muti haa izvi zvazogadzirisana because uyu akazobuda aro nditi andipa mari yangu 5000 Mm. saka ndobva ndakuti ndakumudzosera pesa zvasvika chati kuti ndirambe ndichidini futi ndichiposta papage inini ndakambobuda ndiri kuzima ndoda kubvunza mubvunzo one fe mm. neusasapfeke ring inini ring yangu yakadonha ndiri wacha ugale laino neusingapfeke ring ya inini yangu yakatorasikawo yakatotsvedza kutobuda pakuisa haninoziva sipo zvainoita pamba pacho uchitowacha chaiko kana kutoti ukato inogona kutoita kuti ring ibude ndo mabudiro yakatoita konei musari matenga dzimwe tinotenga dzimwe dzakanyatsoonaka maoriginal hatisuda dzema ten dollars dziri kumafeki bai mm. fewagumisa rofika ring ripi

apanozonza chakanakira sifoka mm. nyange mukafela zidivorce anu mambozohwani yeye muchionesana separation mumbozimbodzokerahatina muchato wedu hausi we two dollars uyoya takachata five point one five eleven mm. anozoita ingodamburwi zvandinayo mm. unoiziyaka eh. saka iyoyo inokupai five years kuti idambure dzinotoda five nekubhadhara two thousand something us dollars unozoenda hauguriri pacivil court unoenda kuhigh court hamuna kuzongowirirana kuti hauna zvenyaya yemari yokubuda mari iyi hanga tingoziva zvakadaro tongodzokererana aiwa tinombobvira Ah, tatorashika kana. kwese tinotombosvika ikoko it was just acting takazongoona kuti Alright. haa zvitaramba Alright. chiita zvemaskits ndoda kubvunza chinhu wani Mm. caf anniversary yenyu iri kuri

saka tumwe tunhu ndinototora sokuti ha utu hatune inini bo anivhesari yepakuroorana ndinoindira ndino iriko takatomboita last year mm. sa 25 december handiti makachata makachata muna december aa ah, ah, takachata muna me yekuru yemaroro oh yemaroro 25 december ndozve ndotarisa saka ndo two anniversary dzenyu idzi mm. imwe yacho iriko musi wa 22 2027

ah, zvinhu tu zvakasiyana akandizera andizere zvinhu tu zvakasiyana mm. aiwa akatanga ndeuyu but iye akazototanga ake ka but ndandatononokerwa manje kuti dai ashi munhu yangu otora nhamba dzangu celebiri tongoziva kuti chaiwo chiriikamha anondiziva kuti nandi izvino zvinononokatikakubvunza iwo wakaita fall in love nacaf kana nalino ndakaita fall in love nacaf zvese futi vanozongobata kwese kani landi Wozobata Lady kwese. Gisele. Bu, bu, bu, bu, bu. but iwewe kana tikadzokera tikangoti maybe murelationship ka Mm, there's always that one thing Mm. chaunenge wataurirwa nemunhu wako mm, that you forever remember mm. chinhu chakakutaurira caf iwewe chausikafa wakakanganwa chii chinhu chakanditorera kefi chandisingafi ndakakanganwa ndechekuti ndichakuda upenyu hwangu hwese hakuna umwe mukadzi achauya pamusoro pako ndiwe maguma angu tichaparadzana neru nerufu ndomapamuchato era kwete pamuchato ba okay tirakatochata ba eh. ndikati chokwadi rakati hai chokwadi ende papaine witness anonzi bravo kasuza uyaya mm. ndiyo witness inotaura kuti hazvi ah, chokwadi kefu akataura kuti tichaparadzana nekudini nerufu saka mawedziwo anoramba ichiiwakamabhilivha andakamabhilivha nekuti chero nanhasi nanhasi mm. chero ndinotomboona amwe anhu kune anonyepa ogadzira kana ubvanyero asita bvanyepa kuti kefi panamba dzisiri dzakefi ozvitext rega kuda kundibhoa kuti hona ndikutaura nayo kefo enda kana kune saka vasikana vanenge vari kuti ndatuminorwa message oti i love you nakefa eh, asi kefa haaiti ha zvavakadzi haaiti ha saka how do you deal with that mazviona kudaro munodii ndinotoseka unoisho moyo mangu kuti ha izwewe ndinoti anonga akuzotaura zvekuti inozoti nguva yoyo ndandina kefa mm. ende kefa haatobudi pamba ende kana riri dhola mari yese inonge iri kwandiri anoizwa anoiswa rudo chairwo pano chairwo anhu akazombotaura kuti kevho kaizwa haa kuhiswa nerudo kugona kubata murume zvakanaka kupepeta Ah, inini ini handikunyeperi plus ah, plus mu- ini handikunyeperi vange Eh, ndinopedza eh, kana ndikapinda kana kuri kuti smart kudai so ukasvika kana pamba pangu sonyatsozoti hapana mai aripa kana kuri kubika chaiko spoon ndinobata zvemubedroom handichatokutaurira unotaa wakadzi vanogara vari kuuya pashop pangu pacomplex apoti mai kefi mbotii dzidzisai mbotii daiwo Saka munotodzidzisa zvekutodaro china mwari bonde kana kuti zvese chii? ndinotopedza ini ni handina haa Ko- ko ndikauya ndiri murume ndichida kudzidziswa munondidzidzisa kuti uri murume unotodzidziswa ndokudzidzisa zvendinoziva chibondidzidzisa ndiri panana langi unodzidziswa iyo chipange vaiparunodzidzisa mm. ndoda undodzidzawo unodzidza eh, nezvemba yemukati ere kana tine zvekunzi imba yemukati izvi imba yemukati eh kuitira kuti kuti eh, maikuru afare kumba uku ndinofanira kumbodii lambi kutotanga ndiwe wewe pauri pabhodhi yako ipapa apa ndikatokutora izvozvi ndikati ndikatipinde wewe kana kwekwe kuti atizozopinda pa ndingoti vhura hapwa dzako nditotanga kuona kudai so mm. hygiene chekutotanga kuti munhu anakidzwa hapana munhu anonakidzwa kubata mahuswa yaya hatichadi kuti tipinde nemo nemo but huswa ihwohwo first thing kukwesha mazino ako kugeza mm. ndo chinhu chekutanga baba anofanira kuzwika kuhwira kuti auya ari kugezi baba auya nekutaura kuti mawedzi tinonakidza so kune mukadzi uchimuimpresa kuti achichi ah, zvinongoitawo kuti mukadzi adini afare unoziva kuti nyama mawedzo unotaura anobata nemunyama chimwe munhu chaimo kuzoti pane poti ukamuti pfutseke mwiri wako unosungika anodai ukamuti abhebhi ah, ndinokuda bhebhi ndiwe wangu wega chiro ropa rinoaiwa ba kujairirana ndekwenyu asi mubhedhurubasa anezuro haa bhebhi hachi ndo chaizvo chaizvo eh. saka panosaroda iso pfungwa dzakutodini kani saka vane pavanotomboti ndikafa akaenda kubasa mm. imi musina kuenda mm. munotozwa kuti tidai achidzoka ndinotozwa kuti dai achidzoka kana ndiri kutsvaira kudai ndikangomufunga kudai mino unongozwa kuti ah, dai achidzoka kani Ah. unopozvifingira kuti zveshuwa vakuda kuti udzoke Eh, ah. zambia razunzwa Ah, plus muri kuona kuti chii chimwe chandakanotisa That's why- that's why muri kuona mazuva ano madivorce muri kumbozoona kuti ari kuwanda Ehe. kare vanhu vanogonawo kuti hanzi he akadyiswa akadyiswa but pamwe vana mbuya yedu zvaiita kuti vagare nevarume for a long time ka vaidyisa Mm. vaidyisa varume kuitira kuti varume vagara vari chi

chinhu chawakamboudzwa nacaf that stuck mm. ndinokuti mundiudze iwewe something chawakaudzwa nafei mm. chekuti chakastika zvekuti nhanzi ukatochiudzwa you remember it for the mm. rest of your life ah, and eh, zvakandiudza izvozvo ndozvakatoita ndichitochate naye okay bcause akandiudza kuti iwewe you are one of the greatest Okay. And I will try by all means to make a sure tika the best out of you must come out. Okay. Ah, ndakangoona ndega kuti uyu munhu ika uyu ari kutoda kuti tiende. My best mberi. in interest at heart. Yeah, you know, ane shungu dzekutoti inini ndinge ndichienda chi mberi. She can do anything for me. Okay. You see this woman. So ndakasvika pakutoona kuti ah, uyu mwana uyu ka uyu. she's different handisa ndamboita munhu akadaro okay. you know vasikana vamwene vane kapfungwa kekungoti iye anofanira kuzongosvika zvinhu zvatonaka akutongohoya chete ndotowanandotosimukirawo no handatongotionziu see ndotojegerawo ndiripo but she was there for, for me kungoti aiwa no yo you have to push you have to do your best and iwill do my best to kuti zvinhu zvedu zvibude zvakadii zvakanaka so eh, that belief yakatoisa mandiri ka yakatondiva ndabelieve kuti ah saka mwana uyu ka anondida i will do anything for, for her okay. yeah. and, and, and fay from the time yawakamutaurira izvo zvizvi nepatiri panapa apapi nekwauri kufunga kuti anofanira kusvika Careful. Ah, careful apa tingati apa nonzi pachiniko pano. Ah, niyeli kusvika pa finishing point paya paya petinoti munhu akuda kuchopedzera manje. Mm. Mazvibata ndopaana careful. Pangosara padiki diki mukaona panonaka ndopa. Akangobuda apanokura ah, ba. Padiki eh. diki kuti achingochita akangodai so. Bva atosimuka. Chongati yo chiri kumulimita chii? changa chiri kumulimita inyaya yekuti vanhu vedu vemamutare munomuka havakasiyana nemuvamwe mapromoters ekuharare vanoblutika muri zvinzi mm. ukasatozvisimbisa wega kutoshinga gakuti haa izvi ndiri kutozviita izvi mm. haunodzoka kumashure saka ndo zvimwe malimits arimo muno mamutare pamwe pacho munoona vanhu vanouya nemashow avo votobva nevanhu vavo vekuharare but sezvakaita ana cafu unosvika pakuisa posta uchitishaya kutadza kuisa kafa nemuruzvi unoti kuto kusaiza kutosaiza zvekuti ndikanyatsogadzira ami yangu chaiyo chaiyoka yendiri kugadzira sofa hapana show ichaitwa pasina tape. return of manager Yes. hey ami ini ndinopedza eh zvese ndokudaidzira kuti hapana chiri kuitwa ende but, ndivana but okay vakupedzera besides besides okay no, i know kuti chichi pane time yandiroziva hangu ma- ma- maramba henyu kuti imimi ma- ma- ma- magara maamungori mese saka uchiri manager wake afe inini ndiri manager wake newamwe wendino andichiisa wanobatsirawo kuti apa apa nekutinyanyo manager muri kumba handi manager ndiri kumba chero ndiri kutofamba mino andirimo ndinotomugadzira mangu masho ndomuti enda apa apa parudiwa munhu apa ngatipindi tichitoenda tese last week yetatori kuparusapi kwakuine show yemacomrades yanga iri kuitwa ikokoko ndikatomurongera akatoperfoma ikokoko neimwewo management yetiinayo okay. takashanda nayo saka hatina tiri kungoita tichienda tichibatsirana pamwe pacho ndinomboita busy ndine zvimwe zvandiri kubatanidzwa kusedi kwangu inini zvino ndiri kuita saka panopakubatsira ndizvo chaizvo chaizvo hakusi kunyepa caf wakatomboposta iwewe and said kuti im looking for a manager mhm. madrama futi aiwa nopayapayakana kuti at that moment in mm. time you wanted to separate home from work ya paya paya muri kuona izvo like zvakadao daro zvekuti pane pekuti unonini nemunhu ka kuti izvi izvi unatsa kuona kuti ah mukadzi wangu izvi ari busy saka kuti achizouya futi achizodai ofuti inini pamwe pacho ne ichitoda munhu anenge achitoita zve zve like brand rekuti caf ka ratoo rekuti vanhu vanotoziva music out there so pamwe pacho panenge achitoda munhu anenge achitoita izvozvozvo because uyu pamwe pacho anenge ari busy so paka ndo ndo zvandakapostira zvezvo okay yeah uchiri kutsvaga manager Uh, so far pane vatiri kushanda navo, Ai, ai, but ai, ai, we- ai, ai, ai, ai, ziso iro Asati- ziso Izvi pa- Azizisaiaatikuterera Eh, pane vatiri kushanda nawo hatisati tasvika- tanatsa kuti but tiri kubatsirana tichidi eh, tichingoenda takadaro Pande- pane pekuti ndotoona kuti apa pakapa

because sometimes okay mm. this brings me to the question haunawo here time yaunofila kuti mm, mukadzi wangu is cramping my style akunyanya unga ari padhuze too much pamwe pacho ndoda kungoti zvekubasa ndimboita zviri zveku mm. zvekubasa mm. inini personal yeah. i married yeah. sezvamakaita izvi uh-huh. pana pandototi mukadzi wangu mm, wangu chimbosara eh, eh. ndivo hapana uri paunombofila izvozvo izvo since ari kudabla samanager mhm. hapana nguva younoti eh, wangu plus iye wacho muona zvaanoita anotoziva kutoti ha ah, izvi izvi uyu munhu muyani mumusiye pane nguva yacreative moment iyaye mm. yekuti uda umbocreata nguva iyoyo anotozviziva kuti haa apa handisitodiwa pamba pacho unoda kutomboti utombopinda mubhawa unyazoona pamba cho ndoda kunge ndiri pane zvimwe zvinhu not asi anenge achitoziva kuti haa idzi hadzizoendi nestripa padheni pamba inogona kungoenda ndongonoona hangu to ndozviriko izvi eh. kuti song ibude eh you know eh. pambacho you have to live in the moment mm. kuti unge uchizokwanisa kunyora zvinhu izvozvo but though hangu am not handifariri kumaclub ndotofarira ndichingoenda kubasa eh. but pambacho zvekutoti kutoenda kogaramo ka am not am not a club person you mind kumuona achiti achiti ndinoda icreative moment yangu

nei nei ndichiti bho eh. because i know my man kuti haasi munhu anongobata zvese zvese anongonhongerera haasi ende handina zuva rendinoti ndakamboona hure mufoni make kana kuti ndakamboona chinyi mfu handina mm. ndiripo ini handisati saka handine ndotoziva kuti akungoyonda ukuwaraidza pfungwa dzake ini tori notime yangu inotobuda ndichitomboenda ndi pane musi takatosangana muri neshow kwamadziro yevarume mm. ndanditori ndega wakapaya eh. nditori nomashamwari angu echikadzi ndinotomboto ndombobudawo newakadzi ndotoendawo ndichiitawo zvangu iye achimbobudawo nevarume because pane zvaanoda kudzidzawo zvandisina ini nekubvawo kune vamwe varume ini ndinoo zvendoda kudzidza kubva kune vamwe vakadzi zvisina iye okay. saka hai asi mune muno would you akauya pamba achitaura kuti inini ndaadviswa nalempi kuti "Ah, nguva yauri kunyanyospenda nemukadzi yawandisa mungazvitore sei inini ndinotarisa kuti lambi wacho wakamira sei pane kuti ndonzi nguva yandanzi nalambi lambi sezvakaita lambi ndinototi unoziva kuti masoko anobuda mukanwa mako uchipa kafu ndinotofara kana dai akati ah, ndazorara kwalambi zveshuwa ndikakonfirma kuti anga ari kwalambi ndobva ndatoti haabo ah, handifi ndakatsamwa why ndisingatsamwi because i know you ndotoziva kuti uri munhu akaita sei mm. asi pane pekuti ndoziva kuti azi ndarara kwanhingi tonde uya ndinotomuziva

cap same pa- hapana kana ma- ma- ma- ma- ma- mafriends Eh. afeyo tunoti ya maiwe haiko baba anitozviziva Wato- watori pavanhu vanotogara ndichitoti "Ah, ah, ah, ah, nditodi handito Eh. nditokuona ba ndikatokuona utori navanhu iwawawo ka Mm, mm, mm. because you know pamba cho through mafriends ka ndo munouya mamwe mabehavior akadhakwa through mafriends mamwe atinenge chidi tizotamba nawo nekudidi yeah so i try by all means tomuprotecta thats the way yandiri kwanisa tomuprotecta nayo shamari ka nhingi uyo handidi kuona uinayo because one hapana advice yaanokupa munhu iye haana murume saka achitoziva kutoti munhu iyeka isu tikanetsana tomboti kakungonetsana kamuka yake kungotiwo mudheniwo zvimwe zvaya zveka ukaenda kwaari ka andoisa saut kuti aa ah, ah, iwe unozvidiko marriage is not an achievement uri zviona you see saka munhu vanhu vakadaro iwawo ndotogara ndatovati "Mm, handitodi kuvaona ba ngavatobve zvavo okay ya and a- anobvuma ee haa haa kutaurisa nekungwarisa hake but haa kanototeerera kuti anoti zione- kana kana zari kana vadzedzi kuti ndidzedzi vataura ndidzese kakaunyemera kuvhengedzera ya kuti panguva yamudhara mudhara kana wati no se no back to the music mm. um, ndamutombobvunza ask fei kuti caf akatipasara apa mm-hmm. you are you where you think you're supposed to be mm. mumusic industry izvozvi kana kuti pane kwaunoda kusvika kwausati wasvika uh, so far ka obviously ah, ndenge nditori nekwa ndoda kusvika mm. but pandiri so far ka ndenge ndichitopafarira because mm, ndaitombozvipfubvi pamba chinonza kuti unombosvika pakumbozviti a ah, ini ndida yangu ndisina kuzvarirwa kwamutare daini mm. but with kukura manje ndakuchita ndichiona kuti aiwa no mwari atori nereason why akandiisa kwamutare because eh, like zvindakatoita zvekuti ndakatogadzira hit song ndiri kunoko i didn't need kuti ndiende kuharare unogadzira hit song ndakaigadzirira kunoko izvozvo zvega zvakangondiratidza kuti ah, saka eh, i am where iam supposed to be but eh, not kuti hangu ndasvika hangu andinofanira kusvika though sofa chaitolimita ndechekuti ndandisiri kunyanya kubudisa masongs akawanda izvozvozvo ya yeah ndo zvimwe zvaitodi zvaitodzorwa kumashure but inini im a song writer zvekuti every day ndokwanisa kubudisa kana album okay. do you, do you, have you ever considered kunyorera mwana

paii pafacebook ka Kozouye ndiye maloti ani muri kuzviona kane katype kakewo kaainako movement muri kuzviona saka Vanhu ane vakuru- uri kuzviona uri kuzviona kuti feipa wakamira baba Mm, ndo pakaita take off ana maloti yode wakaramba uri kupfeka nyama uchipopota uchidii but unozoti problem imwe yanga yakuitika ndechii wamwe vanhu vanga kutopinda nemwoyo manje Eh. wanga kutoti haa zvinhu zviri kutoitika izvi ndezvefeya izvi muri zviona pane mamwe mashow ekuti ndakatoona kuti mamwe acho ange ndakutobviswa hmm. bcoz vamwe vanhu vanenge vasiri kutozvinzwisisa kutoti aiwa ikuekita uku ndezvebasa zvichingopera vanhu ava vanenge vatori chii vatori wese but zvichiitwa kuhararo ku people who understand but zvikaitwa nemunhu wemunomo vanhu vanobva vatoti aa ah, ah, ah, vakutopinda nemwoyo vakutoti he kafu ndewe madrama pane mm. mamisconceptions akawanda anoitwa nevanhu vekubulawayo kana vanhu vekuharare kana vanhu mm. vekugwero about mutare yeah. what is wambosangana here nethat myth kana kuti chinhu chaunoda kudemystify mm. chinotaurwa nevanhu vekuharare about mutare mm. indoziva kuti chinhu chekutanga chinhu wani mm. vanhu vekuharare vanofunga kuti mabharanzi lastmatotaura ndozvinalo rotaura vanofunga kuti vanhu vekunovaasa ya wasitoziva kuti maiwe hawatozivi kuti hawatozivi kuti inini ndikandiplesa maharare izvozvi izvi kungondidhamba kudai uso mm. nogona kutoita movement nitodarika yakeakakurira mahifiritsi nogona kutomukunda kuconnectivity yemaharare mabaranzi last mm. ya kusatoziva bcause mm. chimwe chawanotadza kutoziva ndechekuti ani munozoti kubva kare zvaingonzi wasuka chirungu eh. wasuka was is intelligent ndoitori mbiri yake even kana nguva yehondo chai chai hondo yakarwirwa kuno kumanicalind nevanhu vekwamutare asi ani muri kuzviona vanhu vekunoku ndo vairwa hondo mostly manicalind ino ndo yairwa hondo yemuzim ndo yakatorwa hondo yemuzimbabwe andisi but eh, vanhu havazozvizivi havazodzoki manje kuzotarisa kuti saka chii chakamboitika munyika mu vanhu vaimborwa hondo ndivanani mm. ndiana wasu you see because isusu tisi takanyanya kugara nevarungu Because vana varungu vazhinji vanga vari kuno kuManicaland. Can't you see? Saka takanyanyo kuvhurwa. We are very ah, we are very intelligent. Even kana zvimwe zvinhu ndotoshamisika ka kana even zvemashisha zvezve. Mm. Kuno ku- zvakatanga kutopisa kudhara ka. But panoenda kuHarare ka ndaitoshamisika vasaka kutozviziva zvimwe zvinhu. Ndichitoti "Ah, hamusati makuzviziva zvinhu izvi. Kwedu ah tatoita nazvo izvi. Yeah. you see kana even kana panyaya dzeoriginal chaiko chaiko kutopfeka zvinhu original Ah, tagara isu tine Ah, sosi. Ah, ish. tine sosi You see? mdara. tine sosi ende sosi rororo ka tori tembo Ungoti- ungoti handizodi unyanyobudisa bhutsu pakamera manje. Eh. You see, unotoona umwe munhu anotobva uko ka aine zhinhu zhongu ini ndotozviona kuti mm, iyo zhinhu Ah, asi wangu. kuti haa izvo zva Eh. you see because i know original ndakaiona chaiyo chaiyo you Eh. see

Mm. isusu acho togona kutotadza kutozvipika mm. kuti munhu ashutira videoapa eh, pandogara ndichipfuura napo exactly but most of people in harare come through and then they shoot mavideos avo kunoku they do their thing kunoku but what would you say kune mupfana mudiki mm. izvi zvaari kutraya music ane brain nekuti pakasvika munhu wekuharare iye anobva atopeta muswe ah, unozoti chii ini chandinotoona chinotoitika ndechekuti isusu wacho tinoto tinoto like kutsikirirwa kunoko saka the way yatinotsikirirwa nayo ka inoita kuti vamwe vanhu wabva waluza confidence but chandinodawo kutomuudza mupfana yeye ka don't lose confidence as long as you are in zimbabwe utori kwamutare there's nothing special about kuti munhu anzi ndewekuharare there's nothing special it's just the dot on the campus eh chat that's all mm. you see even ukatotarisa smart chaiyo yemacities you can see, you see kuti mutare is very smart mm. than kumwe kunhu zvinhu zvichitotaurwa zvichitosimbiswa and you see yeah but then why is it why is it why is it vanhu vacho emamutare isusu we don't believe in our own products mm. isusu chaiyo chaiyo tega mm. hatigoni mm. kuzvisumudzira we complain kakawanda mm. he chipa zvazoya waita gig rake handipo mm. he ndingawazoya waita chinhu chake handipo chinotitadzisa kuti isusu ticreate mm. network yedu mm. you know kuti even music kana trends in zimbabwe uh, for to be honest mm. is decided in harare yeah. chinotitadzisa kuti isusu tizviite tega panapa chii mm. chinotadzisa kuti inini ndikaona vhidhiyo yacaf yabuda mm. ndoisheya papeji pangu kuti chiri kunaka chiri kunaka just that yeah. kana kulaika kana kuti chii mm. what is it about us chinotitadzisa kuti tisapotane Ah, ndinoona sekuti nyaya yegodo lambi mm. because ini ndikati lambi ari kuita zvaari kuita ndabva ndaita ipapapo ndobva ndasheya kana ndoposta mapictures lambi achaita mari ndotoona lambi mutawanini akutoda isoko akaita gd6 nyaya yegodo vanhu ana wasu ndo chinotidzikisira pasi mm. because zvakafanana kana even kumazvikoro cheko cheko ukamboona kuti kana uri ticha weipapo mwana wako abhadhari fees saka isusuwo kune mapromoters anouya mamutare vanofanira kupika three artists dzedu ndimutemo wedu tinofanira kutoisa mamutare kutobatana ngatimbosiyana nemapromoters ekuharara anoya kunoko mm. let's talk about isusu inini newe chinotitadzisa kuti tiite movement redu tega chii mm. why should we rely on kusai kubatana ndokwetinako nenyaya yeutsinye negodo chero chero kutorwadziwa kuti ah, but how can we fix that ndikaya uyu uyu kuti ndikamuti aite mari mm. ini ndozoona achindidadira but zviri kutoita affect isu zvacho because hatichaiti mari tozvigadzirisa sei kuti isusu tizvigadzirise kutombogara meeting panotoda meeting tobata kune ndoda kutaura chinhu one mm. before we go for a break ndoda kutaura chinhu one panoti eh, some of the people with the biggest numbers on social media mm. who okay i don't want to name names yeah, yeah. okay

ndazoona kuti machengetera makaita title rekuti mai kafu nderezvanhu ari pamwepo yeah. so earlier we were talking about okay eh, i know kuti vanhu vanenge vazoti ichi okay ill prompt ill be realistic we've got people with like people i know on social media with the biggest numbers in zimbabwe mama fi mm. lepabocha yeah. client ndewedu chiwa ndewedu anamai sara anani people who do those uh, comics and what have you uh, mamwe acho anhu ane manumbers akawanda vemamutano ndotoakanganwa but vakawanda mama docas this is from here but kashoma kandinoona cross posting or cross ningirikini eh, endorsement yemusic or an artist wekunoku but they're leading in numbers in zimbabwe chino chaunofunga kuti chinoita kuti someone who's made it or someone who's there chinoita kuti alimite upliftment yevamwe vanhu who are still trying to get the chini ini ndinoona sekunga udofo udofo wendiri kutaura ndewekuti inzwa lambi iwewe pouchati une manhamba zako ukaposta munhu anofarirwa newanhu malikes ako achawanda ende kutodiwa kwako futi newanhu kuchawedzera kuti ah, abudisa talent handi ndakamboona interview yanat o asharo kuti wingidindi akaita kuti ndibude ndizikanwe nekuti akatono requesta kuti akune mfana anonzi nati o oh, waiziti musikamuridzi paredio ichazoti istation ipi obva atoridzwa obva azozota sobva onekwa kuti anodini anotogona mazviona saka awa wanhu awo hutori hudofo zvakafanana unotarisa kuona ndinoona hangu but hatina hati kwete kuti ndinei nazvo kandi zvinondibata kana kuti zvine zvishe zvinondibvisa no pakanoitwa patori ne ipapa apa ndakaona posta ramhamha docas ari kutolonja album but wakamboona achiisa caf asi uri munhu ane pfungwa unotoona kuti aa ah, ah, no iyi anotoziva kuti ithreat munhu anogona saka ndinofanira kuramba ndiridini but tisingazivi kuti mageneration ari kuchinja anditiri kuzviona iwewo nguva yako inopfuura pachapinda iye kefe ane nguva yake yachatopinda saka ndokupera kunoita mutara ndimuri kuzviona kutoona kuti hapana munhu anoda kusimudzira umwe munhu nekuti kefe akapinda kana baba awo sei achipanga aimira naye achiposta achisimbisa mwana wake iye uchatongoramba ichiwaposta narini narini saka ndinoona yeah. sekuti hudofo mazvona so tiri kuti tiri kuti isusu tikakwira ladha tikamira kumusoro mm. we forget kuti kungatingodhonzawo vamwe vari paladha aungakwira ladha uri one uh -huh. nekuti ladha uchitorikwira ka obvious pane ari pasi otosiya kuti arambe achisapota chinhu Lada. ladha iroro wazviona saka apa Mwana kutokundikana akajegera pakuso- pasi Ehe. akajegera kuti ladha risadonhe risadonhi hanti wazviona Mm. saka kusaitoziva kuya kwekuti saka unofanira kusimudza mamwe mataneti ukawana mango kudenga ukakwira ladha ita uchimbodonhedzera kuzasi uko. ita uchidonhedzera kudzasi uchaona kuti Kuti vari kudzasi ava akajegera vachakuramba ladha vichipisi vachakuti urambe uchipisa wakaona zvakaita mutukudzi Mm. akagurumana anonzi ani mbeu mm. aitomudzidzisa achiramba achimubuditsa kune vanhu akagurumana japreza chachonozotanga ari backing vocalist wambeu andi mazvona mm. asi akaramba fallout hawo kuti separation yawo yanga isiri bho zvekudaro but izvo zvivakukwanisa ku they can coexist andisi wazvona mm. saka ndo zvinodiwa mumusic industry mamutando zvinoita kuti music industry inoramba ichingo so far ndi munongoti ari kunge ari kumbongeka kurirawo zviri nani ndinhingi handikwanisa hangu kuti nditaure zita rake ndinhingi basi ungori one uri kungozi ndiwe uri nanewo but not kuti uri kunzi uri good just because hausi kukwanisa kufukunura mamwe matalent zvinoita vanhu vemamutare unozoti vanoita sei vanotaura vanoti idofo iri ratadza kutoanza metsi yatozi one plus one panobudisa two ndo waanobva atonoti ah, its better nditore uyu uyu because ndikatora atombobudiri ambofunga kuti ah asi tikazvibatanidza tikati one plus one panokwanisa kubuda one and half ah anokwanisa kuzotozotofunga kuti ndi two zveshuwa akandidini akandikunda godo nejelas ana wasu tikangobvisa zvinhu zvedu zvinodii zvinofamba zvakanaka hudofu chaiwo hutiri kutoita because inini kana ndine mapages angu akakura orit how many times lambi iwewe uchifona kuti huyai muye kupodcast not kuti une chauri kubenefita but kudotraya kufukunura matalent nekuti vanhu vazive chini vamwe vanhu vavasingazivi vandiri kuzviona saka ipapapo ndo pamwe petiri kukundikana uyo abuditsa song yake uyo abuditsa albhamu rake imbofunga kuti laimbi wabuditsa albhamu rako iwo kefa aposta manager fe aposta mama docas aposta mama v aposta munhu wese ratoseculator matokudza citren kuharara ndinoona even ja prese chai ndakamona ari kuindosa song yaani ekuimba nzira negodo hawana daka asi wakaona akatoindosa but kefa akabuditsa song munomu tine nofunga two three vanhu vakakwanisa kuindosa song yekuti waka waka wakabata mwoyo wangu inonzi waka waka so but the rest vanhu vatori nemapigmombe anotoiona isong inotonakidzai but amai ah, ngatitotribe omins kuti isatombozikanwe nevanhu ba tiitsikirire because aa anozopisawo pfura inini mulife akunoaanopisa umwe munhu ndokuti mutoite mari Mm. because mabhukwa kuno kutonzi ah, kwamutere kwacho ngatimbotarisa kuti kunaniive often said uh, to a lot of people kuti there's one thing that people in harare realized if you notice uh, pakapostwa chinhu chiri kutrenda even if chikapostwa neni mm. tomboti chikapostwa kana nayaya mm. do you know kuti everyone in harare socialite ane mapage anoitareposoanozvitora eh. so they make it trend zvimwe yes. zvacho anotoita kunge wari kunyepera kutoka zvakafanana you all know kuti anonzi hatiperi nayaya friends anonyepera kunge wari theyare pushing even inini up until yesterday i didn't believe kuti sparks anofarira junior spraga until i realized what he's doing Mm. anoita kunge akamuvenga Mm. iwo hauiti a- anengati iwo ndakakuvenga ndobva ndaposta link yevhidhiyo yako kuti ati, Eh. uyai muone matakanyanya Matakanyanya ari kuitwa. aitwa najunior Eh. spraga endai kuyoutube Eh, kunoiona exact- yeah. if you don't get it Anoziva Mhm. kuti you, you, you think kuti akamaka but Ah. you, you're going to say kuti reka tinoona Tinoona matakanyanya matakanyanya exactly. Iwe yako Yeah. it's- it's, mm -hmm. it's marketing there's nothing called bad, bad, bad publicity yeah. isusu tofanira kungoita zviri strategic tese mm -hmm. toonesana kuti right strategy ndeipi mm -hmm. allright cross post cross chi chi chi chi chi that's how you can reach those numbers chinotitadzisa isusu sevanhu vemamutare tine chigroup chiya chi chinonakidza nekudhisa vanhu chaya mm -hmm. chemutare community, community. Yeah. look mafariro anoita negative publicity ka. Mai. Yes. dai ariwo mafariro anoita positive Positive. publicity ka. Ah, do you sure. know kuti as people in mutare idzvodzviti Ah, Ehe. tingadai tiri masuperstars Yeah. mapromoters angadai achiita bag we Exactly. probably wouldn't need people from from harare Harare, yeah, but sure. because isusu tino ha, lembu iyo mazuva umoona warombe nhingi wasinai uyo wakuvhurika brain mm. instead of helping yeah. it's, it, it's, I, I believe tikakwanisa kubatana pane izvozvo izvo tikakwanisa kuti inini ndikaona i do it a lot ukaona papeji pangu ndoposta gig randisiri kuridza randisina kana dhora randiri kuwana yes. yeah why because ndiri kutofarira zvatoita munhu What is atry wrong? Yeah, yeah, yeah, if sure. we can all do that and if people can have that mindset to say kuti Mhm. right kafabuditsa song ini ndikatondinangidzawo handiti Yeah. just repost it Yeah. manje vanotoziva kuti yanakidza but Alright, pane chedombo kuchi- kucherechedzi landi pakanzi kaifa ari kutukwa nemukadzi uri kushungurudzwa zvaifamba sei zvaitenderedza sei munhu wese waisheya munhu wese aidaidzana wanobatsirana sterek pachinhu chakashata ndopandoda kuti uone pfungwa dzinonzi dzaana wasu eh. tega tinozvitsikirira mm. but apo tisi tovanhu vanotogona kupfuura vetiri kutofunga kuti vanogona bcause vari kutotadza international international chaiyo vari kutoitadza mm. hamuna international artist muzimbabwe i believe nati boy is going to get there very soon mm. timofunga kuti dai ndini ndine mbiri seyanati o Ah, tichitoti mutare ah, Imagine- imagine kana imagine- africa imagine zvakaita shasha you see takazotanga muclaim awo ina bet tikashasha Yeah. ndiyo kwamutare ndiyo ichi- ichi- ichi- Exactly. ichi. anyway uh, just because uh, we want to keep this short thank you guys for coming through uh, it's been amazing ndiri kuziva kuti tadzidza zvakawanda i know kuti mune zvamunoda kusiya matauriro vanhu akawa vari kuonawo this podcast ya tinoda kutaura kuti ya alot tirikutogaya zvinhu zvakawanda zvekuentertaina vanhu alot is coming even mamovie ake uyu anenge aripo futi achange aripo maafrican movie ah, ah, ah. Eh. ya maafrican movie ari kuuya and the new music is coming the mitwera ya is here ya manager manyama manager manyama eh. eh, eh. yeah and then, then very hmm. yeah, hi guys ah, inini masoko angu ani munongoziva kuti inini ah, ndiri good pakungotaura taura basi asi zvandoda kukusira ngezvekuti ngatibvise godo mamutare tibatane tipushe chinhu chanhingi chisiri chakupusha basi hauzipo unowanira ropafadzo yako bye